i hlekani ha xota ka n'wina n'wuma mi nga subscribe kombe mi subscribe na mi tlhela mi khomile mahungu ya kahle swinene president beni mayengani va pfule phati hi sweswo action alliance Demo, eh, development party eh, aadp eh, vandla rero ra tipolitiki ri sunguriwini eh, i nkulukumba beni mayengani baloyi se hi lava ku ta twa ku i ncini xi nga endla leswaku va nghena ka gondzo leri nako swi vula yini hi vumundzuku bya voo bya timhaka ta um vuyimbeleri eh i swin'wana leswi eh hi lavaka ku swi tiva minkarhi ya ku tala ta twa eh ngopfungopfu ka swihangalasa mahungu eh swa mabulu eh mi twa nkulukumba loyi a khaku eh president mayengani wa vulavula se swi vula ku se himpela se swi fike kwalaya a xi ri koho xivono lexi xa ku president mayengani wa vulavula ke hi lava ku ta twa swoho um eh, hi bula na na na yena nkulukumba loyi ku nga murhangeri wa vandla leri rintshwa ra tipolitiki ri thyiweke action alliance development party andzaka leswi endla tihakelo ta wena hi ndlela ka wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka sabc plus khume nharhu timinete ku bela awara ya khume nharhu a yi amukeleni president wa action alliance development party tatana beni mayengani baloyi khala nga ehlekani
ahee boset matevula um eh, na ku xota vayingiseri va mlfm president mayengani president wa vandla lerintshwa ra aadp wa vulavula president mayengani wa vulavula president mayengani wa vulavula a hi byeli ku yi i ncini xi nga endla leswaku a va na ku tsakela ku sungula vandla lerintshwa nakoho vito leri aadp ri suka kwi
AADP hi rin'wanyana ra mavito lama hi nga vuya hi mahlawula aka mavito lama a hi ma xaxametile na interim structure xa AADP eh hi leri hi nga vuya hi tsakela ku hi tirhisa rona hi ku ri vulavula ngopfu hi ku hluvukisa hi development eh leswi swi kayivelaku eka eka rixaka ra Afrika-Dzonga president Mayengani wa vulavula Se loko hi kha hi languta um loko ni nga hoxisi ku ve na nkama wun'wani laha hi langutaka ka timhaka ta ku um mavandla loko ma fanele ma sunguriwa ku va ku ri na ti-principles leti ti langutiwaka ta aadp hi tihi ya ti-founding money first ta aadp eh hi ta ti outliner aka launch ya hina a Xilumani Hotel eh, hi ti 5 ta August for sweswiwa eh hi twananile tanihi vurhangeri ku eh hi nge vulavuli nchumu hi swona hi ta mi hi ta mi rhamba hinkwenu ti-media media house ta mi rhamba hinkwenu Mhm. eh radio tv na va maphepha ku mi ta va mi ri kona mi ta twa ku vandla lera aadp ri mi khomeleni president mangani wa vulavula ku ve ni nkarhi wun'wana mi ri xirho xa eff eh swi endlise ku yini ku mi nga ha vi kona
eh aka EFF ni ni lo vuya ni tshika eh a ni fanele ni swi vekisele swo leswi a mi nga swi vekisa swo ku sungule eh aka EFF a ni hlongoriwangi mm. eh aka EFF na loko ni suka even ti-message ma swi ta kumene i munhu loyi wa ku fayila swilo ta freud ni ha ri na tona ni kombele ngopfu exivambo ku ni nga tshiki mara ni vuye ni decide ku me ni la ku tshika hikwalaho ka swo karhi na swo karhi leswi nga ri ki na nkoka eka nkarhi wa sweswi hikuva evuton'wini ku na mindzuku mindzuku ku na mindzwani siku rin'wana na rin'wana ri ta na leswintshwa um and then na loko ni huma ka vandla leriya a ni fambaki ni va vulavula ku biha a ni ni vuye ni decide ku swi between mina na vo va swi tiva na vo julius na floyd ku why ni tshike vandla ra vona a ni hlongoriwangi ni yo resigna mina mhm. ende a ni fosteriwangi ende va ni kombele ku ni nga resign president mayingani wa vulavula president mayengani wa vulavula se swi vula yini hi vumundzuku bya phurojeke leyi hi nga hi nga yi sungula a ni tshemba ma ha swi tsundzuka hi sungule swin'we hi ri a a, a Beckersdorp ivi hi va na risimu tibaben ku fika namuntlha ku ya endleka yini hi yona swi nga va swi vula ku yi ta yi ta yi ta heleriwa hi ntirho kumbe swi ta famba swi ri swimbirhi ti ta tirhisa ku yini botbet um eh, project liya yi nge heleli hi ntirho mi ta tsundzuka tanihileswi mi nge a mi ni landzelela ku loko na ha cina aka album ya tibaben ya president a ni cina ni mbale bereta ya anc ya youth league a swi swi vuye swi nga ni disturb ku va ni ri member ya youth league mm. ni tlhe ni endla music mi ta tsundzuka ku even after 2013 ni ve ni va ka vandla ra e f f ni ya mbala tirigalia ta e f f a swi a swi disturb yele ku xixikulu ni hlonipha ti-event organizers ku aka ti-event ta vona eh, a hi ti-event ta organization a ni mbali regalia a ni tshama ni mbali regalia futhi a ni mbala regalia na ha ri ka vandla ra anc aka ti-event leti hinkwato mm. mara loko ni ka e f f ni vuye ni boha ku ni nga ha mbali ti-regalia aka aka ti aka aka aka ti-festival na gig yin'wana na yin'wana leyi ni va ku ni rhambiwe ka yona hikuva ni va ni entertainer um vanhu va ku huma ka mavandla yo hambanahambana lava va ni rhandzaka va nga pimisi va nga langutangi ku ni huma ni ri ka vandla rini um swa ha ta ya mahlweni swi va tano um na ta va hlonipha hi ndlela yaleyo um mara loko ni ri ka swa event ya AADP tavani mbali regalia ya AADP President Maingani wa vulavula hi le kusuhi na ku fika emakumu ni le ku languteni matiko yo fana na va united states xikombiso mana eh nhlayo ya le henhla swinene ya vavhoti eh, hi ndlela yaleyo kambe va tirhisa mavandla yambirhi eh, republican na, demo, eh, na democrats se ivi hi ta ka mm, eh, afrika dzonga ku na mavandla yo tala ya tipolitiki mi vona ka ha ri na na ndhawu ya ku eh, AADP xikombiso yi nga fika yi kuma ku kutsula vanhu kona ku ya mahlweni loko mavandla ya tipolitiki ya tele hi ndlela leyi eh, ndhawu yi tele ngopfu ebotpet eh, ndhawu yi tele ngopfu mi ta mi ta mi ta mi ta swi languta mi swi langutisisa mi mi mi tlhe mi mi mi swi landzelerisa ku almost 14 million ya vanhu eh, a va vhoti la south africa a va registarangi mm. 14 million wa vanhu mi ni ku vanhu lava va 14 million loko vo vhota nyamuntlha va nga susa hambi vandla ra anc exitulwini so swi vula ku politiki ya hina ku na missing link ka ha ri na lexi lavekaka laya swi nga ta endliwa ku ku nga vi na mavandla yo tala ya tipolotiki heyi mavandla lama ma hlongolowa na julius vo lo n'wi hlongola ku za a fuma vandla ra yena na ace makashula va n'wi hlongorile se politiki ya le south africa yi nge pfuki yi fane na leyi na ya le america hikuva politiki ya le south africa va personal ngopfu eh a no zama ku vulavulela lavan'wanyana mina a ni hlongoriwa ka ni tshama ni hlongoriwa ka tipolotiki mm. eh mara swin'wanyana swa swivangelo swa ku ku kumeka ku simekiwa mavandla yo tala i i matirhelo ya mavandla lama ku tin'wanyana ti-organization hina i believe ka ti-policies ta tona u va u ri karhi wo vandla rero mara u tisa ku ti-policy ta vona a ti fambisani na na na leswi mina ni nga xiswona or a ti-benefit vaakatiko va afrika dzonga mm. president mayingani wa vulavula se ka interim structure xa aadp mina va mani um eh, for sweswiwa um eh, ni ta pfa ni mi byele hi s g pet hlungwani um eh, na hlayisani enkhwaxu mm. a nga spokesperson xa hina um lavan'wanyani hi ta mi tivisa kahle hi ti-five ta august a Shiluman Hotel mm -hmm. eh, President Maingani President wa vandla ra AADP i ta va a ri kona ku mi nyiketa switshunxo na na way forward ku yi ya kwini yi huma kwini ku ya endliwa yini swo tala hi ta swi outliner hi siku leriya president maingani wa vulavula ni khesile va mlfm ni khesile na vayingiseri um hi leri vandla i ra n'wina tanani hi ta hi ta vonisana hi kombisana ndlela mhm. president mangani wa vulavula khensile swinene e khalanga vana na siku lerinene ku dya ku engeta inkomo inkomo president mayengani mi n'wi twile vulavurile n'wi ha mi hleketa ku kumbexani um eh, leswiya mi swi vonaka ka ka facebook ka twitter ka instagram sweswo sweswo ko va um mahungu ntsena hi leswi a hi mahungu ntsena ri simekiwile vandla eh i vandla leri ri nga tiyimisela eh ku va ri korhokela va lava nga ta tsakela ku va swirho swa roho ri thyiwe action alliance development party hi ndlela yaleyo se hi ti five eh ta n'hweti liya mhawuri eh i n'hweti i n'hweti leyi nga ta yi na migingiriko yo tala n'hweti liya i n'hweti leyi ku xiximiwa ku va manana i n'hweti leyi ku nga languteriwa president wa le russia loyi ve ngi yi fanele a khomiwa loko a tala n'hweti liya e, e, e n'hweti leyi e, mi nga ta ya mi ya twa vuxokoxoko hi kenta mayelana na aadp se ma swi vona ku hi vulavula hi hi n'hweti leyi nga ta va yi ri na migingiriko yo tala swinene e, ni na papila laha ni nga ri vona ni nga ri vona laha ri kombaka ku timhaka ta ku um vandla leri a ra ha lavi ku ya titsarisela ka IEC se ri titsariserile ri koho ka IEC se i vandla leri ri tivekaka ni le ka nxaxamelo wa mavandla ya tipolitiki ka um khomixini leya timhaka ta nhlawulo ma vomaka kona 0860002543 na ku ra khodzumba na mina u ta landzela sweswi ku nga ri khale kambe ke ni nga ha teka vayingiseri vambirhi vanharhu hi twa kun'we mi ri yini mi khome tiyi timhaka kumbe mi landzelela ti ta aadp kumbe mina tin'wana ke andlala mavonelo ya wena u chuchekile afrika wa vulavula munghana lonene fm makombandlela hi laha nga kona mingisero